Helo, helo. Uh, Gwion dwi, dwi'n newid gych yn chwarae Ed yn rhwng rownd. A bora ma, o'n i'n meddwl swn i'n jyst yn cael chat bach efo chi tra'n rhoi pethau ar fy mwynhad. Mae Rogi'n angen gwneud i sgincer. Dwi'n gwir, fawr os ni'n cael gwneud hyn adra, sgyn ni'n amser yn bora. Gafon ni ddyn nhw'n rili da ddoe, oedda ni uh, o pawb i fewn, o'n i'n rili really gobeithio swn i'n cael diwrnod o'n dda, lle oedd pawb i fewn ar unwaith lle. Uh, jyst mi gael profiad o pawb yn y green room a cyfarfod pobl dwi'n wedi gwneud golygfeydd iddyn nhw eto. A dwi'n meddwl beth sydd wedi hitio fi fwyaf am weithio rownd y rownd ydy, mae pawb jyst yn lyflu. Um, mae pawb mor glen. Um, mae jyst yn teimlo fatha teulu mowr dwi wedi camu fewn iddo fo. Gyn i fwy o beth eraill ar yngwynaf, dwi'n siarad Ti'n iawn, Siwan, dwi'n dwi, dwi ffilmio content. Dwi'n gwneud content. Na, ti'n rhaid fod eich eto. Cut it out! Gei fynd o'ma. Cei di fynd o'ma, na i sefyll, na i sefyll o flaen y thing. Na, gydw, dwi'n greu content! Ei we, dwi am wneud yn y car, a dwi'n mynd i borth, a ne'ch gweld chi. Heddiw mae gen i alwad make-up eitha hir, um, eitha difyr, felly... Ia, dwi'n meddwl swn i'n dod â chi efo fi. Um, a gobeithio fydden ni'n gwneud rhyw fath o, dwi'n bo, time-lapse, cool, ond o fi'n cael fy make-up, dwi'n i'n... Go! Dyna iawn e. Go! Go!

Waitrose, are there supermarkets are available? Um, a da ni am, oh, dwi am with meal deal be, rhyw, rhyw poki bol bach. Gwni o beth aw, ond dyna ni. Rwy'n ei gallu agor yn llygaid, mae'n bach, mae'n bramborth. Uh, gorchar. Reit, dwi wedi gyrraedd ôl o Waitrose a dwi wedi cael Sam Poki Bowl, Chicken Katsu Bites a'r um, angenrheidiol Diet Coke. Dwi'n fel? Beth wyt ti wedi? Dwi bach yn boring, dwi 'di ca- dwi efo bagel o adra, dwi efo... Ag yn ice cream. ...yoghurt o adra, couple Babybels, yy kiwi, crisps a raw coconut water. Ww! So, ie. Smart. Helo helo. dechrau yn fi yn barod. O'n i'n gwybod bod ni'n neud hyn. So dwi wedi dechrau fy nghywiar ag avocado, um, dip o sushi, ag peach iced tea. Mm, Smac iawn. Pasio ymlaen. O, helo, helo. Um, dwi wedi mynd am yr salmon porky

What your touch screen? Double tap? Na, ww, ww, help! Ni sy'n fod yn blogio, da. Ni sy'n pasio'r camera nhw. Dal i cwestiynau mi. Sut mae Gwion yn cyfleu cymeriad Ed? O, oh, mwna'n, mwna'n atab syml iawn. Um, dwi Dwi fel gwion yn dueddol o groesi nghoesau'n aml, yym ond ma' Ed yn dueddol o neud rwbeth 'dan ni'n licio alw yn yr Ed spread, sef yym man spread enfawr wedi neud gan Ed, felly Ed spread. White chocolate and Sicilian lemon cookies o Waitrose. Grêt. Pwy sbio arno fi?

So, keep change. Mae pawb wedi bod mor gefnogol o'r cyfarwyddwyr i'r cynhyrchwyr i'n hyd actorion. Yeah. Um, Mae'r broses o ymuno efo rhywbeth mor fawr ar ôl yr awn wedi bod yn rhwydd. A mae Ed yn lot o hwyl i'w chwarae, um, achos mae yna gymaint o hynna iddo fo. Dwi'n ar ddiwedd y dydd, mae'n stori fo'n eitha trist bod o'n trio'i orau i wella i bywyd ac yn methu. Ond mae'r golygfeydd yma yn ofnadwy o ddifyr achos mae o'n cael ei herio i fod yn gwbl ddidwyll um, a agor fyny i cyllun sy'n rhywbeth di ond i arfer wneud. Mae'n neis. Mm. Edrych mlaen iddyn nhw fory.